Osu ba bɛtɔ oo, na mframa gya mpɛnturudu bɛfa. Kwasi, Kwadwo, Kwabena, Kwaku, Yaw, Kofi, Kwame, Akosua, Adwoa, Abena, Akua, Yaa, Afua, Ama. Osu ba bɛtɔ mo nyinaa a moaboa mo ho ana o? Yee! Mo a moasi dan wɔ nsu aniwa mu, moasi dan wɔ nsu nkyɛnkyɛn, mo a moasi dan wɔ beae a ɛnsɛ sɛ mosi dan, osu ba bɛtɔ o! Ahoboa bɛn na moayɛ o? Yee! Ɔbo mpo na nsu de no kɔ yi na kora gow, nsu na ɛsesaw adan akɛse kɔ yi o! Ɛhefa na wotie o, mo a mote kurow ketewa ne nkurow akɛse mu? Ahoboa bɛn na wɔayɛ ama nsu yi a ɛba abɛtɔ yi o? Yay! O Koto, merebɔ mo kɔkɔ. Afe yi nsu a ɛba abɛtɔ yi de, ano yɛ den sen daa daa. Ahobammɔ ye sen ayaresa o. Ahobammɔ, eye sen ayaresa. Momma yɛnyɛ yɛn ho te sɛ kɔkɔsakyi, ɔkyena mesi me dan Ɔkyena mɛpɛ baabi pa atena. Ɔkyena mɛtu. Ɔkyena mɛyɛ nea ɛsɛ ɛfata. Nsu no tɔe no, ɛfaa abusuakuw bi kɔe. Ɛma abusuakuw bi de antumi amfa wɔn. Ɛno nti, na ɛyɛ abarimaa no nwonwa. Ose, Ah, na adɛn nti na osu no tɔ a ɛfa ebi kɔ, ɛmfa ebi nkɔ? Ɛnna aban mpanyimfo no mu biako kae se, Momma yennuadua nnua o! na momma yɛnyi yɛn obon nka mu sɛnea ɛbɛyɛ a osutɔ a ebetumi afa mu na akɔ. Ɛno nti no, momma yentwitwa nnua, momma yennuannua nnua, na sɛ osutɔ a, na sɛ mframa gya mpɛnturudu fa a, entumi mpa yɛn adan so. Momma yennyi yɛn obon nka mu. Yedidi a, mma momma yɛmfa nto obon nka no mu. Momma yenyi mu na emu nyɛ kamakama sɛnea ɛbɛyɛ a osutɔ a, ebetumi abɛsen na akɔbɔ po mu na amfa oye nne ambrɛ yɛn. Misee, Hefa na wotie o, hefa na wote? Sɛ osu tɔ a, ɛba wo dan mu anaa o? Bɔ. Afei, mmofra, sɛ osu tɔ na sɛ eyiri a, mma munndi agoru nkɔ beae a nsu no wɔ. Sɛ muhu nsɛnkyerɛnne bi a osu no yiri a, monkɔbɔ mpanyin amanneɛ. Sɛ wote beae a ɛnyɛ nsu aniwa nso nsu tɔ a ɛba wo dan mu a, nea ɛsɛ sɛ woyɛ ne sɛ ɛsɛ sɛ wode anwea Ɛsɛ ɛyɛ kotoku mu na mode twa mo dan no ho hyia sɛnea ɛbɛyɛ a sɛ osu tɔ a, ebetumi anonom ɛyɛ nsu no na enwura mo dan mu. Mommɔ mmɔden ara nkyekyere mo nkankyen. Egyina baabi a wote. Sɛ mote ɛyɛ nkurow nketewa bi anaa akɛse ho a ɛyɛ adan a mote mu no wɔ fam a, mommɔ mmɔden sɛ mode nwea bɛhyɛ kotoku mu na mode agugu mo adan so. Afei monyɛ obonka Ɛmfa adan a sɛ osu tɔ a etumi bɛtae ho anaa ewura mu no, na momma nea osu no kwan na ɛnkɔbɔ po mu. Afei osutɔbere yi, pɛ aduan, nsu a ɛho tew, radio, torch, nnuru, nneɛma a ɛho hia ɔdasani biara anaa ɔdasani de bɔ ne bra no, nkrataa a ɛho hia. Momfa nhyɛ rɔba mu na monkyekyere mfa nto beae a osu no tɔ a na ewura wo dan mu kura mpo a, entumi mfa nkɔ. Afei mommɔ mmɔden ase nneɛma biara a eyi so anyinam no mode besi soro. Bɔ mmɔden ase wobɛkyagye wo fon sɛnea ɛbɛyɛ a sɛ biribi si a wubetumi afa na woafrɛ na wode agye mmoa. Meka mmoa a obi biara a ɔbɛn wo sɛ wo nua, w'adamfo, biribi to wo a wubetumi afrɛ no se, Asimasie! M'akɔ ahokyere mu oo, ɛno nti boa me. Ɛno nti monhyɛ ne nson. Na osutɔbere mu na yɛwɔ yi oo. Osutɔbere mu na yɛwɔ yi oo. Na woaboa wo ho anaa oo? Yay! Afei hwɛ baabi pa na fa wo nnuan ne wo nneɛma no si sɛnea ɛbɛyɛ a nsu tɔ a, ɛmfa nkɔ. Hwɛ sɛ abaatan monhwɛ sɛ mo tɔɔkye ne mo nneɛma no yɛ adwuma esiane sɛ nsu no betumi atɔ anadwo da esum a wobedum kanea, kanea adundum adundum nso bɛba. Ɛno nti boa wo ho prɛko. Minyaa yi anka onyansani biara anka bi da, ɛno nti no momma yɛnhyɛ no nso. Osu na ahyɛ ase no o, wɔaboa wɔn ho nso, Fofie Antuata na waguare abam esiane nnua a ɛwɔ beae no sua nti no, osu no bɔɔ mframa gyampanturu du. Esiane sɛ mpanin se sɛ dua baako gye mframa a, ebu nti no, Osu no bɔ mframa ma ɛde hyɛn dan no mu. Sɛ ɛnyɛ nwea a wɔde ahyɛ kotoku no mu na edii wɔn ho afofia a, anka osu no sesaa wɔn nyinara de wɔn kɔe. Ɛno nti no, osu no tewee no, wohui se nkankyee no ho antɔ tema. Ɛyɛ nwea a wɔde hyɛɛ kotoku no mu nso no, ano nom yɛ nsu no mu biara. Na maame no hwew nsu kae no a awura hɔ no, woyiyii hɔ nneɛma puei. Ma anyinam ne ho nwo ansa na wode ahyɛ mu, ɛnyɛ saa wobɛkum nnipa. Bɔ mmɔden ara sɛ sɛ osu hyɛn wo dan mu a, wompɛ ntɛm ɛmfa anyinam ne nhyɛm ɛnsɔ, wobɛtwɛn ne ho awo. Nsu tɔ a, abaatan hwɛ wɔn mma wɔ nsu a ɛsen ho sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɛmfa wɔn. Abeata nhyɛ ne nson, nsunsuan, Yɛmfa nnoa aduan, sɛ osu tɔ na sɛ nsu resen a, yɛmfa nnoa aduan. Esiane sɛ osu retɔ no, ebinom tumi gya wɔn nan de to nsu no mu. Ebinom tumi bue wɔn agyanan beae de to nsu no mu. Ɛno nti, abaatan nhyɛ ne nson. Wubetumi akobu paepo yi bi anaasɛ nsu biara a ɛho tew na wode anoa w'aduan sɛnea ɛbɛyɛ a wo mma no ne w'abusua benya ahoɔden. Ɛno nti, momma yɛnhyɛ no nsu oo, momma yennua nnua Osu bɛtɔ o, momma yɛnnua nnua, osu ba bɛtɔ o, mise na beae bɛn na wote o? Amanyɔfo, Mallamfo, Akɔmfo, Asɔfo, Ahemfo ne mpanyinfo nyinaa momma yɛmmɔ dawuru na yɛnyɛ kwasafo dwuma na yɛmfa mmoa yɛn man ne nkurow a yɛtete mu. Aban mu mpanyinfo, sɛ obi ba begye tumi krataa akosi dan wɔ baabi a, monkɔ nkɔhwɛ, sɛ ɛhɔ no nyɛ beae a eye a, mma momma no tumi krataa ma ɔmfa nsi dan no. Meyɛ afi mɔ ntwi ɛtɛ mɛ bɛtwi a ano bɛ le papa ɛfu ɛtɛ bɛ dɛ na mu ntwi ɛtɛ bɛtwi a bɛ deɛ sɛ obi no na ɛne yɛ ne ga ta tɛ ɛnɛ ɛfo sɛ wo yi anako ne ntwi bɛ kya tɛ ne ta ne ma ne ne wa ne bɛ bɔ a wa me pa kyɛw twitwi sɛ wa bɛ yi video mu a sɛ ne ne wo gya mɛ wo se asɔ koyɛ sɛ ɔnim akoyaa Tu sɛ ntwi a ibetu ebu anakoyaa, sɛ ɔbo yɛ kuro tew, sɛ ɔbo yɛ kuro ase oo, bɔ mmɔden ara se sɛ woabenyi video mu a wobɛsɛn ne nan so koyaa, ne be dwo, ne ntwi a twiwe ntɛ na ɔka yɛ minia fee a na ehu ɛna ne boya ɛne dwo. Tu sɛ ntwi a tɛ betu afi mu a, dabi ntwi dodo bi na ehu, me gya mɛ, minim obi, mese mo bi. ɛtɛ baare mene yɛ yowɛɛ. Sɛ wo nsa ka ɛyɛ video yi bi a, me se kyɛ ma onipa dasani biara a wo nim no, mo nfa ntoto mo platforms akɛse so na mo mmɔ wɔn kɔkɔ se afe yi nsu na ɛbɛtɔ no ano yɛ den papaapa. Ma yɛn nsiw yɛn aso na yɛn nka se menim anka. Bɔ mmɔden ara se wo bɛsɛn ne w'abusuafo bi ɛwɔ akurase, ɛwɔ kurow mu, baabi biara, beae biara a w'abusuafo anaa wo nnamfo ne w'adɔfo te biara no, wo bɛsɛn wɔn bi na wo de abɔ wɔn kɔkɔ. Sɛ wo nsa. Ɛka video yi bi a, mise sɛn ne ma obiara na obiara nsa nyɛ dɛn nka bi. Momma yɛn nyinaa mmɔ yɛn ho ban mfi osu a ɛbɛtɔ ne mframa gya mpɛnturudu yi a ɛbɛfa ho. Maka nea eyi akyerɛ wo. Ne din de Okoto.